Nistgħu ngħidu li l-membri kollha tal-Kor Sine Macula ta' Ħal Safi, xi darba jew oħra, fi tfulithom jew f'żgħożithom, messew mal-Mużew ta' San Ġorġ Preca. Ir-rabta bejn il-Kor Sine Macula u s-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija ssaħħet sew meta, fis-sena 2000, ġie rrekordjat l-Oratorju tal-Milied Verbum Dei caro factum est. Il-librett ta' dan l-oratorju inkiteb minn Pawlu Callus, filwaqt li l-mużika ġiet komposta minn Tony Pace, ex soċu tal-Mużew.

il-qasam tal-Mużew ta' Ħal Safi, il-poeta Paul Callus, il-kompożitur Tony Pace, il-kor Sine Macula. Dawn kollha flimkien se jkunu l-protagonisti tal-Oratorju ġdid San Ġorġ Preca li sa jittella' fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Safi nhar il-Ġimgħa dsatax t'Ottubru fis-sebgħa u nofs ta' filgħaxija. b'ripetizzjoni fid-Dar Ċentrali tal-Mużew tal-Blat Għall-Bajda nhar l-Erbgħa 24 t'Ottubru fis-sebgħa ta' filgħaxija. Għaliex dan l-oratorju? X'qegħdin jiċċelebraw il-membri tal-Mużew ta' Ħal Safi? Tkellimna ma' Anthony Dimech, is-Superjur tal-Oqsma tal-Mużew ta' Ħal Safi u ta' Ħal Kirkop. Din is-sena qegħdin niċċelebraw żewġ avvenimenti importanti għas-Soċjetà tal-Mużew u għall-Qasam ta' Ħal Safi. Qegħdin niċċelebraw il-ħamsin sena mill-mewt tal-fundatur, San Ġorġ Preca, u wkoll il-75 anniversarju mill-bidu tas-Soċjetà tal-Mużew f'Ħal Safi. Għal dan il-għan, meta konna qegħdin nippreparaw x'avvenimenti ħa nagħmlu biex infakkru din il-ġrajja sabiħa, kien diġà jeżisti librett bl-isem San Ġorġ Preca, kitba ta' Pawlu Callus, li kien miktub fis-sena 2000, u ddeċidejna li flimkien Ma' Maestro Tony Paċ li jkun aħjar jekk nimmużikawh u ntellgħuh bħala oratorju biex niċċelebraw dawn l dawn iż-żewġ avvenimenti importanti. Dan huwa il-qasam tal-Mużew il-ġdid ta' Ħal Safi. Bħal kull qasam tal-mużew ieħor, dak ta' Ħal Safi kellu l-mumenti sbieħ u l-mumenti oħra inqas sbieħ. Kien hemm żmien meta s-soċi Ħal Safin tant naqsu li t-tagħlim tal-katekiżmu tas-subien kien isir mis-soċi bniet. Għal xi żmien, il-Mużew ta' Ħal Safi kellu anke jagħlaq il-bibien tiegħu. Imma kien hemm ukoll żminijiet meta l-Ħal Safin, megħjuna minn bosta soċi oħra minn barra r-raħal, sabu enerġija ġdida biex din l-opra ta' Dun Ġorġ Preca titkompla għall-ġid tat-tfal u ż-żgħażagħ Ħal Safin. Meta wieħed iħares lura lejn dawn il-75 sena minn mindu fetaħ dan il-mużew, kienu 75 sena li fihom kien hemm il-ferħ u t-tbatijiet. Dan il-mużew kien hemm żmien meta nfetaħ, kien hemm żmien meta kellu jerġa' jagħlaq għaliex kien hawn nuqqas ta' personell. Illum għall-grazzja t'Alla, Qegħdin f'post ġdid, ġejna hawn fis-sena 2007, grazzi għall-ħidma ta' tant membri, ta' tant superjuri, ta' tant benefatturi, ta' tant ħalsafin li għenuna biex ikollna dan il-mużew li jilqa' fih ammont ta' tfal kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd. Il-protagonista ta' dan l-oratorju huwa San Ġorġ Preca, Saċerdot qaddis Malti li waqqaf is-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija magħrufa bħala il-Mużew. Il-parti ta' San Ġorġ se tinħadem mill-baritonu Alfred Camilleri. Nisimgħuh jirrakuntalna l-bidu tal-Mużew permezz tal-verżi minsuġa mill-poeta Paul Callus.

Eugenio Borg kien l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew, maħtur minn Dun Ġorġ innifsu. Eugenio stinka u ħadem biex l-oqslma tal-Mużew ikomplu joktru u jinfirxu madwar il-gżejjer Maltin kollha. Nisimgħu biċċa mill-arja numru ħamsa tal-oratorju Ġenju Borg. Il-parti hija interpretata mill-baritonu Jonathan Sciberras.

Mitla ser ta' Dun Ġorġ Beka, b'dak li jgħid impressjonat. Ġannina Cutajar kienet l-ewwel Superjura Ġenerali fis-sezzjoni femminili tal-Mużew. Nisimgħuha tirrakonta kif Dun Ġorġ ħajjarha tiftaħ l-ewwel Dar tad-Duttrina ġewwa Raħal Ġdid. Il-Kontralto Alexandra Borg

Sa jittella' fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal Safi nhar il-Ġimgħa 19 t'Ottubru, b'ripetizzjoni nhar l-Erbgħa 24 t'Ottubru fid-Dar Ċentrali tal-Blata l-Bajda. Narawkom! Ki l-Arċisqof Mikiel Gonzi li mar jibda il-proċess, ħa jistudja l-Qdusija